Isaiah a ngan paruk a hme pakhat ah khan Isaiah nih Pathian a hmuh timi kha kan hmuhmi a si. Pathian kha Isaiah nih hin zeitik caan theng ah dah a hmuh i a hmuhmi Pathian cu zei bantuk Pathian dah a hmuh, zeitin dah a hmuh timi te kha thazaang tlawmpal van in pek hna ka duhmi a si. Baibal ca chungah khuaruahhar ngai a simi cu Uzziah siangpahrang a thih kum ah khan Isaiah nih Pathian cu ka hmuh a ti i zeitindah a hmuh tiah cun a sang i aa hlormi a bawi ṭhutdenh cungah khan a hmuhmi a si. Cu lawng hmanh si loin a puan cu biakinn kha a khat tiah kan hmuhmi a si. U le nau hna, siangpahrang Uzziah cu kan theih dihmi a si met lio tein teenager a si lio tein Pathian nih bawi ṭhutden a pekmi pa a si kum sawm nga le kum hnih a hruai i khatlei kan chim a si ahcun half century bak uknak nawl Pathian nih a pekmi pa a si zeitindah a tluk i zeitindah a siangpahrang ṭhutnak cu a tlau timi kha tutan ah ka chim duhmi a si lo i kum sawmnga le pahnih chung Uzziah siangpahrang nih Israel ram a uk lio ah hin zeidah a cang ti si ahcun an economy kan ti lai cu an sibuai kha a san cem a phak lio a si an ralkap an ṭhawn cem an phak lio a si tulio holi kan chim ahcun GDP timi minung pakhat cio i phaisa hmuhnak kha a san cem a phak lio a si medical insurance a that cem lio medical care a that cem lio education an san cem lio a si i phaisa cucun luatnak a umnak ram a si i an po caah ruah a hau lo ruangah hlasak thiam hna an thiam chinchin lio Tulio holh ahcun bawlung thiam hna an thiam chinchim lio zeizong vialte kha an duh tawk in an tuah khawh lio vulei in cu siangpahrang pa cung a thih tikah tuchun ni ah an ram ah ngaihchiatnak launak phaisa lei harsatnak le zeizong vialte challenge an ton lio kum ah khan an ton dingmi hna ruat in Isaiah a lungre a thei tuk i a ministry a life hi a har cem lio zan mui lak an phak lio ah khan Isaiah nih cung cu a zoh i Pathian kha a hmuhmi a si ule nau hna zumtu kan nunnak ah hin kan hlawhtlin lio zeizong vialte Pathian nih a kan pek lio a si lo le min ṭhatnak ṭhaṭha kan hmuh lio asilole hlawhtlinnak rel cawk lo kan neih lio i Pathian hmuh kha zumtu nun tahnak a sang cemmi Pathian thinlung a neih cemmi cu a si sihmanhselaw tuchun ni ah zeidah van chim ka duh ti si ahcun kha lio caan i Pathian na rak hmuh khawh lo hmanh ah atu harsatnak in na um lio na ram a muih lio nangmah pumpak nun ah harnak na in liao inak khan ah nangmah lawngin aho hmanh bawmchantu nei loin setan nih beidoknak an pek lio asilole nan inchungkhar nih atu ah hin harsatnak nan ton lio asi asi ahcun hi lio te ah hin setan pa nih cun hmuh dingmi tampi an pek lai mi nun ah an zohter lai i beidongnak chinchin an pek lai mi kha an zuamcawhter lai i nangmah le nangmah kha depress na hmu lai hi lio te hin thil dang hmu loin cungnung bik i ummi pathian hmuh hi a ṭha cemmi a si ti kha van chim ka duh i cu har cem lio i Pathian hmuh cu chanhnak lianngan cu hngak thil ṭha a um lo ti kha ka ah thazaang van in pek ka duhmi a si. U le nau hna, zeitindah Pathian cu a hmuh rih? Pathian a hmuh ning cu a sang bikmi hmun ah Pathian cu a to ti kha a hmuhmi a si. Tuchun ni ah hi kan vulei ah siangpahrang tampi an um. Uktu tampi an um. An chuak, an tlau, an chuak, an tlau. U le nau hna, hi hna pawl vialte cungah le hi vulei i ram vialte cungah hin uktu siangpahrang siangpahrang hna lak i siangpahrang cu van i kan biakmi kan Pathian a si ti kha Isaiah bak nih a hmuhmi si ti kha van chim ka duh cucun zeidah chim rih kha a puan cu biakinn kha a khat dih a ti hlan lio siangpahrang hna hi an ram uknak peng zeitluk dah a kauh ti kha zeitindah an rak i zuam ti si ahcun an puan kha a sau in cicun a khuhmi zat kauh kha an peng an uknak zohchun in an rak tuah tawnmi a si cu ruangah cun puan sau puan kauh kha an rak i tim tawn i Isaiah nih zeidah ti ti si ahcun cu a hmuhmi Pathian cu bawi ṭhutdan sang bik a ṭhut lawng si loin a puan a uknak peng kha biakinn a khuh dih ram vialte a khuh dih a luatmi pakhat man a um lo tuchun ah u le nau hna kha harsatnak na umnak lio zongah aan hmuh i na hlawhtlin lio zongah khan nangmah nih Pathian kha na philh men lai nain aan hmuh peng i cu Pathian cu nangmah aan daw cemtu a si hi vulei dihlak le van i a ummi le a zuangmi vanmi hna dihlak pinah hin aan daw cemtu Pathian nih hin nangmah kha aan zoh zungzal ko i rak ka zoh ve selaw rak ka hmu seh ti kha amah tu nih aan bawhmi si ti kha van chim ka duh i Isaiah nih muihnak tang a ram in Pathian a hmuh bantukin kan miphun ah kan ram ah pumpak kan nun ah hin Pathian hi hmu hrimhrim hna u selaw cu Pathian cu a lianngan bikmi Pathian a puan hi zeizong vialte a khuh dihmi si ti khi hmu hrimhrim hna u selaw cuti si ahcun kan nun ai dang lai kan khuaruah ai dang lai i thazaang kan la lai i Pathian ṭihnak in kan kal hrim lai timi kha van chim ka duh i Pathian ṭinak hnu ahcun teinak nih a kan don ti zong kha van chim ka duhmi a si hna a neimi nih thei si mit a neimi nih kan hmuh khawh nakhnga kan za tapi caah hi hi Pathian bia hi thlachuah si ko seh